Saika lei kalnak kan van lanhtak diam. Hee tah cu khua cu si. Oh, kan ka chuah dah ni si. An kan luh lai bak ah bungkum ti bak um le khua hika bak khin bungkhua ti zong an tar chih. Ai ran bak. Le Hika lei he fung kah.

khumasa si an ti. Le cun ka hin khuakhat an um rih. Cuti siah cun Dr. East a rak tlon lio ah khan mahi le mahi sala khawhni an um tiah a diary a rak ṭial cu mu. La hi telai hi lungler si. Lam um tu ning cu a lap cu. Tikhin ka khin ai vethan khoi ka dan ramri si fung ka he. Ka khin a cheu ti thlang in teh. Dia khi tlang tang lei lam khi teh. Kan ti dong lam. Ti lak nak hi a fun zalam. Eh ka hin nang kaltar. Chau khi teh. Van khu ko khi bo kan.

Tui kan rak phak nak hi si ah thanzang phulun si. Thanzang phulun. In zeizah khok kan tan ring hami hi. Tam ten tin alak. Na thial ah an cam lai. Simu ka lei kal bak ah an cam kilo maw?

Atu ka rak phaknak hi Sihhmuh khua si le Sihhmuh khua hi Zei ka ti lai, cu hlan ah cu ka rak pha peng. Lampi zong ka van tan peng na tein ka tang bal lo. Le hika hin tutan ah Simu khua i chungkhar a harsa ngaimi nuhmei pakhat um. Le cucu a umnak inn zong he khuami nih khan an sak piakmi se bawmchantu hohmanh a nei hna lo tikah khan tutan ah Primer bawmhnak in tlawmpal Lam kan pek ka timh hna. Like, tu hi amah kan hngak. Amah hi ai pumrua chung rupum le kan van hngak amah um rih lo i le an khua chung hrimhrim hi si hmuh khua hrimhrim hi tlawmpal in video ka rak langhter lai.

Ka heng. Oi, nangmah na si te. Suka suka. Nin chua kan van lut kho hama. Nangmah le ntupa kum zai za. Kum kum le kum hit ma set.

Le na fanu nih cun fa pa zeizat dah nei? Pakhat lawng nei? No.

Thong sawm nga it hi belo thaithawh zanriah le tuktak na herh nak tiah Australia a ummi pimar timi nih an kan bawmhmi si. Hi pek aw Australia pimar kakha Ka hawi tuk i ka chawhlehnak te i nuhmei ngakṭah hna na hmuh ṭung cun rak ṭhenh te hna lai tiah rak ka timi si. Khakha hika hin sia peng nih khan mah nih sia van in herh hna le in van ton khawhnak hna ka si. Kannih cu kei nih le ka tar cang, ka tupa nih le

Chungkhar na fale Chimdan Suala pahnih lawng hin kan um le tu hlan ah cun atu hi te zawt ruang hin kan tu le kan fale vialte ka hin an um le ha hom mu kan si atu ka cu a dam lo ca khan an i nungpi mi hna si na cu hlan ah cun nanmah pahnih lawng nan um Khoika in dah nan rat? Dawn. Sitak sitak. Le zeitindah chungkhar khuasaknak ah teh cawmkentu hna fanau hna an um maw? A um hlah ee. Hi rat long hma henin ramdang ah he. Australia le

thla hnih thla thum deng an um cang cu oh. Mm. Hakha operation tuah na hau an ti le a ka tak tang le operation tuah lo hen hong ka zoh hen ko a ti le asinain an van zoh no dik ah khan cun tuah lo khawh na si lo an ti. Mm. Kha van tuah no van tuah ding khan cun phaisa tam tuk kha hau lo. Ainak um lo si hi. Kami na rak kil si la, thih kan ti tung kan ti le global sinah cun hi cun buk kan hau le ting hnih le thongsom nga kan hmuh cang. Cucu hiti a um hlan

kan hei ei ve le cucun in a ralzam kan fa kan nau le hi an ṭhat tuk le meh le tihang zong hin anmah zoh khan hin kan um tuk ti si ko. Oh. Sirai. Na hiti a dam lonak hi te a sau cang. Sau e mar thla cang. Mas thla kan si cang te. Mar thla. Oh, si tak si tak. Ai zo le hin thlathum leng lo an um si cu.

kha keimah sinah um le mah te cu thongthum te he kan ṭhenh chung hna la maw phaisa thongthum le cucu Australia ummi nu Mai siangmi hna nih le Mai tawi ti an auh Mai tawi bawmhnak te cu thongthum te he

Ramdang lei bawmchantu hna nan ngei maw? Ngei hlah. Ka fale hi ka fale pa hi pariat an si le nu pali. Pa, pa pali an si. Pa pa- pali bak an nung. Mizoram hna an pahnih um. Hika hin pa pahnih um. Ding dang an um.

Hihi hi phaisa hi Australia i ummi timar timi nih an panh in bawmhmi hna si. Tingkhat te in a kan cohlan piak lo. Hihi an chungkhar ca timar cung zongah lunglawmhnak tampi kan nei. Pathian nih thluachuahnak in pe seh ti zong hika hmun in kan van chim le an nih cu Hi nai i lungler kan pi le harsa ngai i khua sami Australia lei in pimar nih tingkhat te bawmhnak kan pekmi kha an si le hihi atu zong hi a video kan delete sual caah khan atu a thar hi kan zeihmi a si. Le ka pi zeitin thlen nan khuasak ning si, vei nan harsat ning tlawmpal te na kan chim kho hnga maw? Aw chim kho ee. Ka chim khawh ko la. Kan khuasak ning hi aa kan i deuh ke aa caan saupi te hi ka dam lonak a si cang le khi zeihmanh zeihmanh tuah khomi ka si ti lo. Kan pa si le caan saupi a lung a mit i a dam lomi kha si le caan saupi zeihmanh kha a ṭuan kho ve ti lo. Rian kan ṭuan khawh lonak kha a sau tuk cang. Sawm sarih tiang te lawng kan tuan cu pin cu kan tuan kho bak ti lo le khi harsa ngai te khan ti than kan um ko le khuami khi dawtu mi le fa khi tu le pa mi khan khatit khan zong chom bak ei khua sa mi hi kan si ko khi kan har ngai mi kan si ko Hihi lungler i kan pahre a harsa ngai in khuasa ve le nai i Australia lei pi mar tawi tingkhat bawmhnak te zong kha kan pekmi a si le video kha kan delete sual caah hin atu hi a thar tein kan van lakmi si. Le ka pahre nan khuasak ning tete hna kha harsatnak zei bantuk te dah nan neihnak si tlawm te na kan chim kho hnga maw? Kan ram ah an chim. Harsa ngai nungmi kan si. Kan nu nih a ka thih taak. Ka tu le tiin kan um le zei riantuan kho ka si lo. Ka lumnak ka keng kai rawk le zeihmanh ka tuan kho ti lo.